Melin Ynys y Pandy, wedi ei leoli dafliad carreg o dref arfordirol Porth Madog. Dyma lle fyddai lechen yn cael ei drin ar ei siwrne rhwng y chwarel gorseddau a thywysog Cymru i Borth Madog i'w gludo i bedair ban byd. Cafodd ei adeiladu yn y 1850au, ac er mai dim ond sgerbwd yr adeilad sydd i'w weld erbyn heddiw, Mae y bresenoldeb mor amlwg ag erioed ar y tirwedd mynyddig. Heddiw, mae Naomi Jones o Barc Cenedlaethol Eryri yma i'n tywys ac i sôn mwy am yr adeilad.
Yn fan hyn oedd yr olwyn ddŵr yn troi. A wedyn, wrth gwrs, dim yma rwan, ond sa'ch chi'n dychmygu um, pan oedd y lle yn cael ei ddefnyddio fel, fel lle gwaith, a wedi cael ei lunio fo coed i gyd hefyd. Wnaethon nhw um, adeiladu tai ar gyfer y gweithwyr yn y chwarel ac wnaethon nhw godi pentra o'r newydd ar enw Treforus. Yna 18 o dai mewn tair stryd a 'dyn o fanno odd pobol yn byw a wedyn pan ddoth y gwaith i ben yng Ngorsedda yn o'r chwarel ac yn fan hyn yn Ynys y Pandy nath nhw benderfynu jyst ffrwydro'r tai 'ma yn Ngorsedda. Felly ma'r tai 'di ca'l 'u dymchwel a cwbwl 'dach chi weld yna rŵan ydi'r ydi'r yy fatha clystyre 'ma o rwbel o gerrig. Dim ond bwrlwm yr afon sydd i'w glywed erbyn heddiw, ond ar un cyfnod daeth nifer o bobol yma i fyw er mwyn gweithio yma. Gyda galw mawr am lechi Cymru dros y byd i gyd, buddsoddwyd dros gan mil o bunnoedd ar yr adeilad, sydd heddiw oddeutu ta deuddeg miliwn. Ond oherwydd fod y garreg yn un sâl, daeth y gwaith i ben o fewn saith mlynedd. Cyfle da am Lŷn. Ac wrth i ni barhau i grwydro o amgylch yr adeilad unigryw hwn, mae yr un mor drawiadol heddiw ag yr oedd pan oedd yn weithredol.
Felly oedd un yn dod i fewn i fama a wedyn oedd y llall. um, yn mynd tu allan. A wedyn um, mynd tu allan i fod allan yn y top o fan hyn, a mynd allan ffordd cwrdd chi weld, yna ddau lefel. Felly ar yr ail lawr oedden nhw'n gwneud gwaith hefyd. Wen, oedden nhw'n gwybod am yn hir iawn be oedd nhw'n wneud yma, um, pa fath o lechi oedd yn dod o gwn Stralledd. Ond be oedd yr dystiolaeth yn dangos i'r archeolegwyr oedd ond na wahanol fath o shavings o'r llechi mewn ffordd, mewn gwahanol rannau'r adeilad. gwaelod. A be' oddan nhw'n weld yn y gwaelod 'ma oedd y gwaith trwm yn digwydd. Felly oedden nhw'n gwneud gwaith rough iawn yn fama, creu slabiau, felly pethau fel silffoedd ffenast, um, linteli i'w wneud eich barn drws, um, cerig beddi a'r math yna o beth. A wedyn fyny grisia, oedden nhw'n gwneud gwaith mwy cywraidd o lawer, um, crefft, um, felly pethau fel um, addurniadau dall ichi i roed ar shelf, um, shelfie ben tân, math yna o beth. A dyn, oedd y llechi yna wedyn o gorau cael ei carlu a hoistio i fyny grisiau, a dyn oedd gan nhw hoist yn mynd y grisiau wedi o'ch ben yr olion ddŵr yn fan hyn.
A dyna ni, pawb wedi mwynhau ac wedi dysgu llawer yng nghwmni Naomi, er gwaetha cawodydd achlysurol. Bydd ein ymweliad i Melin Ynys y Pandy yn aros yn y cof am flynyddoedd i ddod, ond am y tro, ymlaen â ni i'r lleoliad nesaf.